यार देखियो ना बहुते बढ़िया बढ़िया है लूना आंटी बड़ बढ़िया है ये। कतका उम्र से उम्र से उम्र कत्ता आंटी अहाँ कोन दुनिया में बोआइ छी अहाँ में हमरा में कथी के फर्क है अभी छुआछूत के फर्क पड़े छै हमरा सबके देखै छी ने हमरा सबके देह पितर बहुते खराब है छुआछूत न कहै छी करेला चाची ओ सब किनबै तऽ तका पानी उनी छीट के तब देब हमरा सबके डलिया से अहाँ सब भगवान पर चढ़ाबै छियै बियाह शादी में काम लगे हमरा सब पूरा करै छी तो केना अहाँ बोलै छियै हैं अहाँ में हमरा में कोनो अंतर नहीं अंतर ना है हमरा सब जे बाबा पुरखा में होके आइले से होके आइले बुझलिए हम सब छुआछूत मानै छियै कतेक में देव से दिउ आ हम ना तऽ दोसर दुआर हम जाए दाम बोलू जल्दी लो चाची लो एक दू सौ रुपया पड़त एक एक सौ रुपया पड़त तो सब में पानी छीट दो पहले पानी छीटब तब हम लेके जाब ओना ना लेब बिना पानी छिटल ना लेब जा जा पानी लगा जा रुकू हम लऽ कऽ आबै छी। ए ए कतऽ रे केना भौजी ठीक छी हां ठीक छी ई हमरो घरे लिए के जा का केहू छियै जा यहाँ छुए छियै

उ सब एकटा बात कहू तऽ दुनिया में एकटा के नहीं छोड़ल है आ हम एक दिन भीड़ गेलिए ए सामान भीड़ गेलिए हम कथी होत हमरा मर जाबे ना हमरा सबके तऽ बबे पुरखा से छुआछूत मान आयल है तऽ हमहूँ सब मानै छियै बाबा पुरखा से छुआछूत मान आयल है उ खराब रीति रिवाज छले जो पहले के जमाना में छलिए सती प्रथा सती प्रथा में की होय छलिए अहाँ के मालूम है होबा जे घर वाला मर जाय छलिए तऽ घर वाली के वही आगे मारी छलिए तू प्रथा निमन छलिए हट गए इहो कुछो नहीं अगर देह में हम भीरी छे ई हम ले छे ऐसे हम हमर कथी रंगकारी हो जाता है कि हम मर जाबे कि हमरा कोनो बीमारी पे- पकड़ लेता है उ सब कुछो नहीं है काकी यहाँ सब दूसरे दुनिया में जी छी अपना बेटा बेटा बेटी से पूछबै कथी लिए लिए दियो तेकर पानी छीट देथिन तब ने ए पानी छी लू काकी लू छीट दै छी लू ना लऽ ले ई आब हमरो से छुआई हवा ए हमरा नहीं छुआई भौजी आये बौआ अहाँके बाबा तऽ बड़ा रहलक पूजा पाठ करैत रहलक बड़ा थी रहलक तऽ अहाँ तऽ छुए छियै ठीके कहली आब हमहूँ मानै छी आब न छुआ छूत होते आब बुझ गेलिए ना हाँ आब बुझ गेलिए हाँ आब छुआ बुझ गेलिए। छूत खराब बात है हाँ सुनी ना, आब न ई मानै नहीं मानक छुआ चाहिए छूत, हाँ आब सब गोरा के खून एके रंग है बस। आ सब गोरा एके छी आब छुआ छूत न मानबे हम कही कही ना छीटा पानी का कि हम कहिया से छोड़ देली सामान बाबा हाँ हमार जब मन खराब रहे ना हाँ। हॉस्पिटल में जब भरना रहे हाँ। तो हमार ब्लड ग्रुप केकरो ने- जोरे नहीं मिल रहा है हाँ। लेकिन है भाई जोरे मिल रहा है हाँ। ये हमरा खून दे के जिए नहीं हमरा शरीर में एकर खून है हाँ तो हम कभी मर गेलिए भाई लोग, आब हम जे कहली ना से हम गलती कैली देखलियै? आब हम अहाँ के माफी मांगे छी आब आए दिन से हम एहन बात कहियो न बोलब आब छुआ छूत हम न मानब कहियो ली ली नहीं कोनो बात ना ना चाची ना ला आब हम सब ना अथी करब आब हम माफी मांगे छी बोलली ना से हम माफी मांगे छी हम गलती कर लेली बड़का गलती कर लेली ली आब ना मानब बहुत बहुत बहुत धन्यवाद काकी अहाँ बात बुझि गेली काश अहिनाती हाँ, सब सबे आदमी गोरा बात छुआ बुझि छूत जेतै एगो गोरा ना तऽ मानू। हाँ आदमी से छुआ छूत ना है यौ सब आदमी से आदमीके आदमी को रमती। छोड़ लिया आ, न छुए छै हमहू मान गेली आब छुआछूत न है सभे गोरा मानू आब छुआछूत न है एमे ले ना तो हम बाजार जाके तकारी फकारी लिए के ला भैया हमहूँ सब बाजार जाबी के ई सब बेचे के है ला बाजारे में भेंट बताओ ला पानी बढ़िया छो हाँ ला हम किना पी ली छी। ला जा जा ला तो बाजारे में भेंट ला ला ला